Үтүө күнүнэн Хаҥалас улууһун уонна Тиитэпэ сэлиэнньэтин олохтоохторо! Бүгүҥҥү Сарыал Ньюс биэриибитигэр кыһыҥҥы сылаас ыраас салгынынан имирийэ куспахтыыр бириэмэтигэр кэмигэр сэтинньи уон күнүгэр ол эбэтэр бүгүн эдэр ыччат күнэ буоларынан Биһиги бу тиитэбэ Эрчим эдэр ыччат түмсүүтүн хамсааһынын олохтуур эдэр эрчимнээх уолбут, эр бэрдэ Василий Титову кытта аһаҕас кэпсэтиигэ кэлэн олоробут. Бу билиҥҥи кэмҥэ эдэр ыччат тугунан дьарыгырарын, туох инники былааннаахтарын, көмөлөрүн туһунан сиһилии билсиэхпит. Дьэрэ, Василий, үтүөкүнүнэ. Үтүөкүнүнэ. Бу Сарыал Ньус биэриигэ биир дойдулаахтарбытыгар кыратык бэйэн туһунан уонна бу эдэр ыччат лидера буоларын быһыытынан түмсүү хамсааһынын туһунан көмөтүн туһунан аһаҕастык кэпсиэм дуо диэн бу эйигин ыҥыран олоробут уонна бастакы боппуруоһум диэн маннык Вася бу эн хас сыллаахха тиит эбэҕэ күтүөттээн кэлбиккиний Аата бу мин бастаан икки тыһыынча уон төрүт сыллаахха күтүөт буолан кэлбитим бастакы дьапкаҥҥа. Онтон уон аҕыс сылга дылы куоракка олорбуппут. Онтон бу икки тыһыынча уон аҕыс сылтан бэйэм манна кэлэн олохсуйан үлэбин саҕалаабытым. Бу бастакы дьөппөн Тиитэбэтигэр кэлэҥҥит олохсуйардыы, кэлэн уже үлэлии-хамсыы сыдьаан икки тыынча уон аҕыс сылтан буллаҕа дии. Аха. Бу Василий буллаҕына эдэр ыалга элбэх оҕолоох ыал аҕатыгар киирсэр. Онон өсө биирдээҕэр дэлэн кэбиһиэхэйин. Билигин буллаҕына биһиги саамай сыалбыт, сорукпут диэн быйыл икки тыһыынча сүбэ Сылга Улуу Кыайыы үбүлүөйдээх Артем биэс уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин дойдуга бэриниилээх буолуу сылларыгар анаммыт буоллаҕына, бу сыл эдэр ыччат түмсүү көмөтө элбэх быһыылаах дии, Вася. Эн ол туһунан биһиэхэ бу манна өссө биирдэ үчүгэйдик сырдатарым буоллар уонна бу икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха Үтүө дьыала Саха Республикатын бырайыагар кыттаҕытпыт да, былырыыҥҥаттан кытта сылдьаҕытый? Ону кыратык биһиэхэ манна сырдатан ааһыаҥ этэ. Бу икки тыһыынча уон тоҕус сылтан тохсунньу уон түөрт күнүттэн дуу бу ыччат лидерынан үлэлээн саҕалаабытым. Уонна бу сыл тухары ыччаттар Бу түмсэн, кырдьаҕастарга көмөлөһөн, күллээн саҕалаабыппыт икки сыла буолар буоллулар дии. Атын тугу гынар этибитий диэн буоллаҕына, ыччаттар олохторо бу кыратык кэпсээн аһардахха, күрэхтэһиилэр буолаллар, арааһынай культурнай мероприятиелар буолаллар, арааһынай военизированнай эстафеталар, бу Кулууп олоҕор кыттыһыы диэххэ дуу. Уопсай актыыбынай кыттыы буолар быллаарыы. Хаһаамай били маассабай ыччат мустар хайыыр туга лугар утуохтар буолаллар, мероприятиялар буолаллар диэн этиэхпин баҕарабын. Онно бу биһи ити акция Твори добро диэн ити ити дьыала ити республиканскай туохха Хаамыстаан былырыын октябрьтан саҕалаабыппыт кыттан. Онно бастакы били туохпут көмөбүт туохха октябрьга көнньүү пожилых людей онно анааммыт кырдьаҕастарга муус ылбыппыт улахан субботник оҥороммут. Уонна күн баччааҥҥытыгар дылы, оттон бу сылы быһа көмөлөһө сырыттахпыт дии. Арааһынай туохтарынан ким туох кимиэхэ туох көмө наадатынан диэбит курдук. Ол эбэтэр кыратык били ырытан ааһар буоллаххына, кимнээххэ эрэ муус тиэйэбит, кимнээххэ эрэ хаар араастыыбыт, кимнээххэ эрэ мас тиэйэбит, мастарын хайытабыт, онно били сезон аайы арааһынай үлэлэр иһин биир дэриэбинэ олоҕор бааллар. Көстөн иһэр диэн. Көстөн иһэллэр, аhaa. Ону иһин биир барытыгар көмөлөһө өйдөр буоллахпыт ити кырдьаҕастарбытыгар. Туора туран хаалбакка бу кыаммат хайаабат түгэннэригэр эһиги көмө көрдөөтөхтөрүнэ эһиги бараҥҥыт көмөлөһө охпоттор. Аха, уонна бу туох диэни бу эдэр ыччат билиҥҥи олоххо диэки көхтөрө хайдаҕый? ити көмөлөһөр бу сүүрүү көмө сүүрүү өттүтүгэр уонна киһи эттэҕинэ бу үчүгэйдик түмсүү быһыытынан үчүгэй баҕайытык түргэн оҕустук хомуллан хон кэлэллэр дуо Биллэ да ох диэн этиэх баҕарабын били дьоннор ыраастаан этэллэр сорохтор били мөлтөх үлэ тахсыбат, хайаабат диэн этэллэрэ буолуо дии. Оннук батах ардьахай көхтөөхтөр Дүппэн ыччата. Аһаа, бу былырыыҥҥыттан олох тохтообокко атыстаһа дьон диэбит курдуктан биир киһи күнээһи бастаан да келбет булбутта. Оннук ээ, оннук. Ол иһин били тугун уларыта уларытабыт, субботникка кыттабыт бары. Хайынан, например, кыргыттар кэлэн бөх ыраастыыр буолдуннар, Кыһынын уолаттар кэлэн муус ылар буоллунна, мас хайытыыта буллаҕына, эдэр студеннарбыт, ыччаттарбыт диэбит курдук араартыы-араартыыбыт, бараларын ыҥыртыыбыт. Бары чыыбаатык көхтөөх кыттыыны ылаллар. Ата аам астаан илээн хаҕылыйбар арыый кыратык туох оҕус этэ.

кыргыттар өттүлэринэ эдэр ыччаттарга диэн именно да бу уолаттар өттүлэригэр ханна туох баар ыарахан үлэлэригэр ити мас таһыытыгар муст ылыытыгар да уонна этэргэ дылы били туох кырдьаҕастарга Елизавета Николаевналаахха солдатовтарга туох көтүрбүккүт да били эргэ ветхай дьиэтэ да эргэрбит дьиэ сарай онно сарайдарын да көтөрбүппүт инник ырытан бардаххына хас биирдии бу аҕам саастаах дьоммутугар ааҕан бардахха хас биирдиилэри почти иһирдьэн эриммит көмөлөстүбүт көмөлөстүбүт кимнээххэ эрэ бөх тэйиитэ буоллун кимнээххэ эрэ ол эргэ сарайдарын көтөрөөһүнэ буоллун кимнээххэ эрэ Балбаах таһаарааһына, хомуйааһына, олбуор ыраастааһына, кимнээххэ эрэ мас хайытыы, сааһылааһын диэн курдук. Бу барыта былааҥҥа, сыллааҕы былааҥҥа эрдэттэн суруллан бу маннык гыныллыахтаах диэн иһин киирэн турдаҕа диэбит да. Киирэн турар, аһаа. Бу били сезон аайы туохтуур били основной туохтар биллэллэр буллаҕа дии. Мас хайытыыта, например, саас мас кэрдээһинэ, хайааһына буолар, күһүн муус ылааһына буолар, ону бардын былааннаан тураммыт, бу өһүрдэнэриммит сыл устата үлэбитин ыытабыт. Аны буллана билигин эдэр ыччат туоҕун нэһилиэккэ улахан хамсааһыҥҥа именно культура киэнэ киирэр диэх да, культура өттүнэн иһин биир көстөр, көрдөрөр диэххэ, онно улана бу Эдэр ыччат культура өттүтүгэр эн санааҕар төһө сыстыгас буолуон сөбүй? Онон төһө сыстыгаһый? Оттон бу дьиҥинэн урут-уруккаттан культура, ата спорт, ити барыта ыччаттары саамай түмэр туохтар кинилэр буолаллар буолла направлениелар диэбиттик аhaa нэһилиэккэ нэһилиэк инникилэрэ буолан буллахтар дии ону туох диэн этиэм этэ Культура өттүгэр эдэр ыччат оттон сыстарын сыстан быһалаахпыт да. Кэлэллэр. Кыттар дьоннор кытталлар диэн. Кыттар дьоннор хэмии кытталлар аһаа ону билигин биһи туохпут дьэн били хас нэһилик аайы баар һаа битинник кыттар дьон кыттыбат дьон баар буолаллар буллаһын диирбит да ону мин барыларын бу ыччаттары ыҥырыахпын баҕарабын түгэннин туһана Бу культура олоҕор кыттын, спорт олоҕор эмиэ спорт олоҕор эмиэ кыттыһын. Барытыгар киһи били туох буолуохтаах, разносторонний буолуохтаах. Любой культура да өттүгэр буоллун, спорт да өттүгэр буоллун, бу үлэ да өттүгэр буоллун, үөрэх да өттүгэр буоллун, барытыгар инники буолан иһиэхтэйин диэн этиэх муҥура. Хайа баҕар хайысхатыгар эһиги уһулуччулаах буолуоххутун наада. Эдэр ыччат, онон нэһилиэкпит хайдыыта эбэһээт эдэр ыччатынан туруохтаах, онон эдэр ыччат биһи инникибит буолуохтаах. Манан биһиги муус биэриибитигэр биэриибит түмүктэнэр, Василий Титовка махтаныахайым.